A li tempi ca li jùdici avìanu a manu lu putiri, ntra lu paisi ci fu na caristìa. N'omu si nni jìu di Bettilemmi di Giuda, pirchì s'avìa a trasfiriri nta lu paisi di Moab, cu la muggheri e i sò du figghi. Si chiamava Elimelech. Lu nomu di so muggheri era Naomi e li so du figghi Malon e Chilion erunu e fratei di Bettilemmi di Giuda. Arrivati ntra lu paisi di Moab si stabileru ddà. Doppu un pocu di tempu Elimelic, maritu di Naomi, muriu e idda arristau sula cu li so du figghi. Iddi appoi si maritaru cu du fimmini muabbiti. Una si chiamava Orpa, l'autra Rut. Stetturu ddà quacchi dici anni. Cu tempu mureru macari i soru figghi, Malon e Kilion, e fu accussì ca Naomi arristau senza figghi e senza maritu. Perciò si nni turnau di novu a Moabi cu li so nori pirchì avia ntisu diri ca Geova s'avia ntirissatu di lu so populu non facennuci mancari lu pani. Nzèmula ê sò dunori, Naomi abbannunau lu paisi unni avìa crisciutu. Mentri s'avìanu misu 'n camminu versu lu paisi di Giuda, cci dissi a li sò nori, Itivinni a la casa di li vostri matri. Geova avissi aviri misericordia di vuàutri, comu vuàutri l'avistivu cu li me' figghi morti e cu mia. Geova v'avissi a fari rialu, vi facissi a truvari la paci ntra li casi cu li vostri novi mariti. Si li vasau. E iddi si misiru a chianciri a chiantu ruttu. Appoi cci dissiru, No, vinemu cu tia nta li to genti. Ma Naomi cci arrispunniu, Turnativinni, figghi mei. Ma picchì avissu a veniri cu mia? Non è ca pozzu aviri autri figghi pi darivilli a maritari. Turnativinni, figghi mei, jitivinni, picchì ormai sugnu vecchia pi maritarimi n'autra vota. E macari ca mi maritassi e stassi cu iddu stanotti e dopu parturiri figghi. Aspettassumu ca criscissiru. No, non vi maritassu p'aspettarli. No, figghi mei, sugnu mpinseri pi vuautri, pirchì la manu di Geova è contru di mia. Si misiru a chianciri di novu a chiantu ruttu. Poi Orpa vasau la soggira e si nni turnau arreri. Ruth inveci arristau cu idda. Allura Naomi ci dissi, U viri, to cugnata si nni turnau arreri, ntô so pòpulu, i a li so dei. Vattinni macari tu cu idda. Marruttu ci arrispunniu, Non insistiri di lassariti e cunvincirimi a jiriminni, pirchì unni vai tu, vegnu macari iu, e unni passi a notti tu, macari iu la passu cu tia. Lu to populu sarà lu me populu. e lu to Diu sarà lu me Diu. Unni vai a moriri tu, vaiu a moriri macari iu. E ddà vogghiu essiri vurricata. Geova m'avissi a puniri si mi spartissi cu tia. Sula morti mi po scucchiari. Vidennu ca Rut cu nsistenza vulia stari cu idda, Naomi non la vosi cuntrariari, né cchiù pirsuadirla a canciari idea, e parteru nsemula. Arrivaru a Bettilemmi. Comu li genti li vitturu, in tutta la città si spargiu la vuci e ci fu un ciciulìu e li fimmini dicevunu, Ma è Naomi! È propriu idda? Allura Naomi ci arrispunniu, Non mi chiamati cchiù Naomi, ma chiamatimi Mara, pirchì l'Onnipotenti m'ha fattu fari na vita amara. Quannu partìa era ricca, Ma Geova m'arridducìu senza nenti e chi manu vacanti. Pirchì allura m'avissu a chiamari Naomi, quannu Geova m'ha umiliatu e ha statu l'Unnipotenti ca m'ha fattu suffriri? E fu accussì ca Naomi riturnau a lu paisi di Moab cu so nora, Rut, a Moabita.